Әйе. Бер уен, бер уен уйнарга әзермесез? Бер кызыклы уен әзерләдек сезгә. Махсус э, шартларны аңлатып китәм. Аның өчен безгә шалтыратучы кирәк булачак, э, ләкин соңрак башта шартларны аңлатам. Әйе. Э, без инде дөнья күләм танылган фильмнарны алдык та, аны татарчалаштырдык. Ягъни инде үзебезнең авылча форматка, үзебезнең гади форматка әверелдердек һәм Сезгә шуның эчтәлеген сөйләп бирәсе килә. Сез нинди кино турында сүз барганын белергә тиеш булачаксыз. Әйе, җиңүчегә безнең бүләкләребез дә бар. Шартлары бик гади, бик гади һәм бик кызыклы булырга тиеш, чөнки без әзерләдек, кызыклы фильмнар әзерләдек. Кыскача гына теге мисалда әйтеп китә алам. Менә теге Тимер кеше баш бармагын күтәреп, ал бибәк дип аска таба чуп китә. Терминатор турында сүз бара бит инде. Менә шушылай иттереп менә әйтте. Якынча шулайрак була.
Әйе, якынча шулайрак була. Э, сез аны күрмәдегез ул аны чыннан да. Чыннан да шулай эшләп күрсәтте әле, күп сине бераз күрә. Ә күрәләр, күрәләр, чөнки безнең э, эфир видеога төшерелә һәм инде без аны Паласкомның э, страницасына битенә куячакбыз, кереп карарсыз. Әйе, кемнәр алып бара эфирны, кемнәр кемнәр монда микрофонның артында утыра? Нишлиләр алар гомумән? Кыяфәтләре Әйе, шалтыратыгыз. Гомумән кино яратучылар, фильмнар караучылар, яратучылар шалтыратыгыз. Э, менә бер яхшы хат ичмасам. Күптән татар радиосын иртә белән тыңлаган юк иде. Ник ачтым бүген? Хәзер тыңлыйсы була инде. Кызык алып бардыгыз. Рәхмәт. Тагын кайсы көнне киләсез дигәннәр. Ә бер ял Бераз дигәннәр, вәт, вәт. Җәмәгать э, шалтыратучы. Уен, Шалтыратучы бар, уен, уен уен. уйнарга шалтыратучыбыз бар. Әйдәгез әле. Ура, алло.
Исәмсез. Алло.
Өзелде бугай. Өзелде ахрысы.
Яра, тагын көтәбез.
Әйе, э, а, бар, бар, монда, монда. Алло, исәнмесез? Ничек хәлләрегез сезнең? Яхшы, юлда ахрысы? Юлда, юлда. Яхшы, исемегез ничек була сезнең? Илдус әфәнде, ярар, бик шат, кайда барасыз? Эшкә барасыз?
Әйбәт. Ә кайсы яклардан буласыз үзегез? Кайдан кайдан? Чаллы.
Чаллы. Ага, Яр Чаллы ягына. Кинолар карарга яратасыз, димәк. Караган. Караган бар инде. Әй, күргән бар инде әйберләрен. Э, яхшы, бер уен уйнап аласы килгән иде сезнең белән. Без инде э, танылган, дөнья күләм танылган фильмнарны татарчалаштырдык. Э, алар эчтәлеген татарчага әверелдердек дип әйтим инде. Һәм сезгә укып китәбез.

Киттек әйдә, менә беренче киноны э, сөйли башлыйм. Җәвит белән Рауза иңеш буйлап такта өстендә йөзеп баралар. Берәр нинди уйларыгыз бармы әле? Әйтә аласызмы, нинди э, фильм турында менә сүз бара? Җәвит белән Рауза сап салкын суда иңеш буйлап такта өстендә йөзеп баралар һәм баларның кырыйларына олы карап йөзеп килә. Һәм инде Рауза тавыш биреп, Карап! Карап! Сез кайсы якка барасыз? дип кычкыра. Тегеләр, без Мамадышка таба барабыз, диләр. Миңа да шул якка таба кирәк бит, дип Рауза теге олы карапка менә дә, ә инде Җәвитне сап-салкын суда балык тотарга калдыралар. Нинди кино турында менә сүз бара, әйтә аласызмы?
Э, бәлки бу бәлки бүтәнрәк э, яктан кереп карарсың Рәмис. Э, Рауза инде аннары шул карап белән йөзеп җиткәч инде картая. Инде Җәвитне бик каты сагына башлый.
Әле ул ә- Йо, кемнәр аңлады, языгыз әле. WhatsAppта язалар дөрес җаваплар бар. Ә, Әйдә менә болайрак, ә, менә алар шул сол, алар бөтен солда йөзеп баралар, инеш буенча инде инеш буйлап йөзеп баралар. Теге солның каршына килеп басалар да, Раузаны җәүт кочаклап ала артыннан кысып, "Эх, малай" дип. Әйе. Кулларын як-якка суза да. Күзләреңне йом, Рауза. Карапның як-якларында олы-олы кәрәшләр йөзеп йөри. Кулла, кулларын сузып басып тора дигәч бит инде. Титаник, әлбәттә, әлбәттә. Менә бит, менә бит. Так, минеке хәзер минем чират, әйме? Әйе. Илдус әзерме? Димәк, Югары Готым авылында бер хәлле фермер яшәгән. Техникасы бик күп була аның, төрле замана комбайннары, кытай тракторлары. Бала чагында, ятим калгач, аны җизнәсе Әлфрит карап үстергән. Бер вакытны ул бала чакта төнлә зернотоктан бодай урларга кергәч, караңгыда күселәрдән курка һәм бу аның аңында онытылмаслык хәтирә калдыра. Ул авыл советы председателе булып, Готым авылының сагында торырга вәгъдә бирә. Нинди фильм турында сүз?
Монда гутум, гутум дигәнгә бәйләнеп китәргә була торгандыр менә калса. Гутум.
Гут югары гутум авылында күселәр белән бәйле бер хәлле кеше яшәгән. Әлфриттә бар әле анда. Әлфриттә бар.
Ярдәмчесе. Замана тракторлары техникасы бик күп була. Аның әле иң Бэтмен, әлбәттә, менә бит.
Менә бит. Безнең безнең монда WhatsAppта тизрәк белеп баралар. әйе. Татарчасы бөкмен була инде моның.
Әйе. Ярый, э, өченчесе миннән. Шундый бер авыл була инде. Бу белмим инде, күргәзмә авылы, показательный авыл инде бу Татарстан Бу авыл тип район өчен дә чыгыш ясый, һәрвакытта республика өчен чыгыш ясый торган авыл шул монда гел гел хәлле кешеләр генә яши, гел күренекле кешеләр генә малай. Югыйсә әллә нәрсә белән аерылмыйлар да инде алар, ләкин менә шундый һәрвакыт район сафында, республика сафында тора торган шундый бер авыр авыл. Монда инде монда яши торган кешеләрне сорап чыксаң, монда бар менә псиләр асрый торган бер апа бар. Э, монда бар монда бар хакимовый бераз гына теге җибәрергә ярата инде бүртенеп йөрергә ярата инде яшьләй бүртенеп йөри инде ул шунда аннан соң бу авылда председатель бар бу председатель не инде металлом белән тимер тимер белән шөгыльләнә хәлле инде акчасы бар тоже не үч итәргә ярата торган авыл инде бу андый мондый булса үч истә калдыралар бетерәләр үч итә торган авыл
әйе